Шәкертләребез Мөслим районында булды. Мәдрәсәдә читтән торып укулар узды. Балаларның яллары файдалы үтте. Түбән Наратбаш авылында дини курслар оештырылды. Шәшкап авылы балалары мәдрәсәләрендә дин сабагы өйрәнә. Фонд ятимнәрне шатландырды.
Әссалату хайрым
Икенче гыйнвар Мөслим районында мөселман яшьләренең кышкы спартакиадасы үтте. Анда Буа мәдрәсәсе шәкертләре дә катнашты. Мөслимдә мөселман яшьләренең кышкы спартакиадасы үтте. Анда унбиш районнан килгән 200 дән артык спортчы көч сынашты. Аларны Түбән Кама төбәге казые һәм имам-мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов һәм Мөслим районы имам-мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сөнгатуллин сәламләделәр. Спортчылар кул көрәше, бадминтон, йөзү, мини-футбол, аркан тарту, турникта тартылу, таяк тарту кебек ярышларда көч сынаштылар. Барлык командалар да көчле әзерлекле матур уен күрсәттеләр. Ерак араларны якын итеп килгән Буа командасы беренче урынны йөзү буенча, Гайнетдинов Фәнис, икенче урынны турникта тартылу буенча Заббаров Тимербулат яулады. Беренче урын таяк тарту буенча Дибердиев Юныс, Сөләйманов Әюп яулады. Ярышларда катнашучылар бергәләшеп илә намазын укыдылар. Җиңүчеләргә дипломнар һәм иганәчеләр ярдәме белән әзерләнгән кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бу чараны оештыручыларга зур рәхмәтебезне белдерәбез.
Әс-салату хайрун минән-наум.
Өченче гыйнвардан алып сигезенче гыйнварга кадәр мәдрәсәбездә читтән торып укулар узды. Өченче гыйнвардан алып сигезенче гыйнварга хәтле мәдрәсәбездә читтән торып укулар булып узды. Ерак төбәкләрдән килеп гыйлем алучылар да күп араларында. Укулары авыр булса да, җимеше татлы, әҗер-савабы күп дип йөри апа-абыйлар. Аллаһ аларга бу изге юлны җиңеләйтсен, дәвамлы кылсын. Әссалату хайрум минән-наум.
Гыйнвар аенда шәһәребезнең ике мәхәлләсендә мәктәп балалары өчен кышкы дини курслар үткәрелде. Хаҗиләр мәчетендә гыйнварның өчесеннән алып тугызына кадәр 56 малай белән атна буе дини дәресләр алып барылды. Мәдрәсә шәкертләре дәртләнеп яшьләргә дини белем бирделәр. Мәчет янында урнашкан чуалакта туп типтеләр, нәни балалар тау шуды. Төш вакыты җиткәч, мәчеткә кереп тәмле кайнар ризык белән тукландылар. Балалар мәчеткә бик теләп йөрделәр. Соңгы көнне тәмле плау белән сыйланып, пакеты белән күчтәнәчләрен алып, шатланып, курсларны тамамладылар. Абу Ханифә мәчетендә өченче гыйнвардан алып сигезенә кадәр кызлар өчен лар өчен кышкы дини курслар үткәрелде. Изге Коръән укырга өйрәнүләр белән беррәттән, әхлак, пәйгамбәрләрнең тарихы, кул эшләре буенча мастер-класслар үрелеп барды. Көн дә тәмледән-тәмле камыр ризыгы, эчемлекләр, фрукты, конфетлар белән сыйландылар. Курсларның соңгы сәгатен тагын да күңеллерәк үткәрер өчен, яшьләр бүлегенең кызлары килеп, балалар белән төрле уеннар уйнадылар. Соңыннан һәрберсенә пакет белән бүләк тапшырылды. Изгелектә ярышыйк исемле ярдәм фонды эшмәкәрләренә кышкы курсларда матди ярдәм күрсәткәннәре өчен, Яшьләр бүлеге җитәкчесе Илнур Сафиуллинга һәм аның ярдәмчеләренә Хаҗиләр мәчетендә эш алып барган өчен, Абу Хәнифә мәчетендә кызлар курсын оештырган Сафиуллина Газизәгә һәм аның ярдәмчеләренә яшь мөслимәләргә Буа мөхтәсибәте һәм ата-аналар исеменнән олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Аллаһ Тәгалә гаилә ныклыгы, саулык-сәламәтлек, хәерле озын гомер, ак бәхетләр, эшләрендә зур уңышлар насыйп итсен. Изге эшләре дәвамлы булсын. Әссалату хайрум минәннаум.
Түбән Наратбаш авылы мәчетендә дә бу изге эш алып барылды. Балаларга дин гыйлемен бирүдә катнашкан абыстаебыз Гөлгенә Саляхова, Фәрдания Ягъфарова, Рәзинә Хасанова, мөнәҗәт әйтүче Нурдания Низамова, тәмле ашлар пешереп, балаларны сыйлаучылар, Габделхакова Гүзәл, Хайруллина Мәдинә, Фахрутдинова Гөлүзә ханымнарга, матди ярдәм күрсәтүчеләргә, авыл имамы Баһаутдинов Рөстәм хәзрәткә, Аллаһының рәхмәтләре булсын. Әссалату хайрун минән наум.
Яңа Шәшкап авылы Мәрҗән мәдрәсәсе балалар арасында Коръән уку бәйгесе уздырды. Яңа Шәшкап Мәрҗән мәдрәсәсе балалар арасында Коръән уку бәйгесен үткәрде. Беренче урынны Шәрәфәтдинов Камил белән Бикмуллин Раян яуладылар. Икенче урынны Солтанова Әдилә белән Самигуллина Камилә бүлештеләр. Өченче урынны Зиганшин Хәким һәм Салахов Алмаз алдылар. Барлык балалар да бүләкләнде. Коръән укулары дәвамлы булсын.
Әссалату хайрум минән наум.
Йөрәктән йөрәккә фонды мохтаҗларга ярдәм итә. Йөрәктән йөрәккә фонды вәкилләре яңа елның беренче аенда ук ятим, аз керемле, мохтаҗ гаиләләргә 80 азык-төлек пакеты өләште. Бу эшне үз өстенә алып, оештырып баручы Госман мәчете имамы Илсур хәзрәт Нуруллинга һәм аның гаиләсенә, шулай ук якташларын авыр хәлдә калдырмаучыларга Раббыбызның чиксез рәхмәтләре яусын!